apa apa pa previous video taona kuti unokwanisa kudownloada nekuinstalla sei application yedu yeiq option mamwewo mavideos ekutanga tatsanangura how to register nekudeposita kuaccoundi yako kana uchinge wadeposita muiq option mari yako inoreflecta panapa then unenge wakukwanisa kunge uchiswitcha from practice account tichidzokera kureal account so inini ndinokurudzira kuti pari zvino kana uri munhu ari kukudzidzira tambira kuno kupractice account siyana nekuisa mari because mari ukangoisa zvekukara unogona kurohwa zvekuti haufi wakada kuona chinhu chinonzi trading futi saka apa pa tombodhila nepractice account since tiri kudzidzira um, regai nditsanangure interface yedu yeicoption kuti yakamira sei apa pamusoro panapa tichibvira kumusoro ndo kunoshowa mapairs macurrent pairs atinenge tichidhila nawo kuno kumusoro uko saka right now iyi nzd usd nderimwe current pair atichange tichitrader tichishandisa kana uchida kueda mamwe kana uchida kuchinja this one kuti ushandise imwe Unouya pana ball clicker. Tichange tichipracticer more of binary than digital and forex. Unokwanisa kutrader digital, unokwanisa kutrader forex, mastocks, crypto, commodities, ETFs uchishandisa IQ option. But eh, apa pa video ndaiita hangu kuti ndikuratidza kuti munotrader sei binary option. Saka unoselecta pana apa panzi binary option woselecta pair uri kuda. Let's say uri kuda euro USD isiri apa pa, tisi kuiona panapa. unouya wotaipira euro yobva yatobuda uchisecha you know select that application uh, that current pay right kana kuri kunzi urikuda kuaida mawindow akawanda unouya panapa woaida mamwe macurrent pays aunenge uchida kuaidera uchiaidera akawanda zvichidependa nekuti no ruda kuona akaita sei zvinobetsera kana wakuita analysis ndichazonge ndichikuratidzai kuti munomashandisa sei mawindows akawanda then tichiri kuno kutop taona kuti panapa ndo panenge pava kubuda information yako unokwanisa kuuploada foto rako unokwanisa kuisa madetails kudeposita everything panapa zita rako rinenge rakabuda pano everything zvinenge zviri panapa then apapa its only that handina kuzopedzisa kuita maverification nezvimwe zvese but panofanira kunge pari 100 percent zvinhu zvese zvakavherifaiwa zviri in order so ndinokurudzira kuti unge uchiverifya uchiita everything kuti zvive in order so that panoita 100 percent panapa then kana wafunga kuti uda kubuda muapplication yako unongoclicka pakanzi logout eh, then kana uchida kuti ishowe matotal amounts zvinoitika kuri your account hazvisinecessary ah, zvinazvo basa pari zvino and takuuya kunouku this one i prefer kuchicloser ichichi kuti tisare neclean interface kuno tine total portfolio apa pakanzi active unenge uchiona matrades ako ese ari kurana pakanzi pending order Tine ah, sorry. Mm. Alright, kana uchida kuona ma active trades ako unenge uchiona panapa ma positions ako ese nepanapa futi panenge pachikubetsera trading history unenge uchiona ma trades our placer kuti outcome yawo yese inenge ichibuda kuno uku then tinoona pachat panapa unokwanisa zvekare kuwana masignals ukaenda pakanzi english chat room unokwanisa kuwana masignals ukadzika right now uri kutoona kutoti panapa tine vanhu vari muchat room vatorimo already vari kutopostirana masignals ko old card munhu atosenda signal rake rikatoti uyu akasendawo rake zvichingodero zvichingodero so unokwanisa kutofollowa masignals ari kunoku ukatotrader successively but be careful because vanhu vari umumu vazhinji vanhu vanenge vachidzidzirawo vamwewo maprofessionals saka unofanira kuona kuti uchadhila nevanhu vakaita sei kana uri munomu then todzokera kana tichida kudzokera back kumachats and support kana uchida kutaura nesupport kuti ubetserwe kuti how to trade nezvimwe zvakadero dero kana waita maproblems how to trade how to deposit how to withdraw unokwanisa kubvunza support inoresponda ipapo ipapo then kuno tine leaderboard yekuona kuti Vanhu vari pa top ndevapi kana uchida kuona kuti vari munyika mako vari kutrader zvakadini. Isusu since nyika yanda selector iri South Africa ndinokwanisa kuona ma top traders. Currently this week munhu uyu atotrader 180,000 this week yaatotrader yeah, gross profit. Hazvireve kuti ndo mari yaanenge awana but it's gross profit. Then zvichingodero zvichingodero iwe position yako inenge ichishowa like apa paindiri number 120433 so then panapa unokwanisa kuzoona matournaments anenge aripo unokwanisa kujoina free tournament unokwanisa kujoina weekly free tournament nethis weekly free tournament i don't know why vamaita kuti aite maviri ndichazocheka kuti why ari maviri then unokwanisa kujoina this monthly free tournament kana uchijoina unongouya woclicka pano pakanzi join i recommend kuti mupractice matournaments aya unojoina wobva watoswicha so far tatova nemaaccounts edu one practice account tournament account nereal account handiti then i recommend kuti mumajoin nemaplatforms aya ari necessary mm, regai ndidzoke panext video ndichiexplaina kuti matournaments anofamba sei